Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Panuntun, uy panuntun Parkanalkan ngaran ulun Anugrah Kasih Ulun matan smp Negeri tujuh belas Banjarmasin Handak bapandung nang bajudul Kisah Hoak Tang Maulah Pusang. Dangarakanlah! Di pelataran rumah Paman Amat, Kai Ancau duduk sambil mautak HP-nya, sambil banyanyi lagu Ampar-ampar Pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku balum masak.

Apinya cancurupan Aduhhai Amat! Uuh Amat! Aca Siti! Ka sini lakasi! Ni nah ada barita nang panting banar. Napa pulang Kai? Santai haja, jangan pina sadikit-sadikit habut. Basubuhan ari ngini, nya kupi nyaman banar dihirup, maginnya panas. Jangan nang kaya hati nang pina dingin ha. Napa pulang abahnya? Mulai takajut haja. Nina, kai dapat pasan di grup WhatsApp ujar baritanya nih mulai isukan hari gasan manungkar banyu minum kamasan bebayar pajak 500 perak saban botol Hahaha kaini begitu dari mana pulang tuh nang kayu anak sugi dari banyu kamasan haja nang bujur haja kaina nang maminum tuh bapajak jua lah bujur banar amat ai kaini handak basetok banyu minum handak manungkel karungan lah kasihan si Siti lah kasih tampulu belum bapajak nah Siapa pulang nih kai? Masih basubuhan hari haja sudah bahabutan. Itu nah, gasan makan haja masih ada. Kada usah menukar banyu kamasan ngitu. Napa nih, pina rami banar nang kaya urang bakawinan ha lagi. Arul, untung ikam datang. Dangarkan nah, mulai isukan banyu minum kamasan bapajak lah kasi kita ka toko. Uma ai kai, itu nang ngar itu nang ngarannya hoak, barita nang kada bujur. Itu barita lawas nang di viralkan pulang, ulun sudah melihat di tiktok, di youtube, di google. Ber berita kada bujur. Nah, dangarakan nang handak labut nih, berita di HP tuh kada usah dipercaya 100%. Apalagi nang datang dari grup WhatsApp, foto-foto nang kada karuan kada bujur. Iyalah Rul, kai kira ngini babujuran. Mun bujuran nyaman kita batukar banyu kamasan nang banyak kaitu nah. Mun dasar karamput, parayai. Bujur banar kayai. Nang penting tu kita harus bijak. Mun ada berita nang pina aneh jangan lakas-lakas dipercaya. Cek dulu, cari di Google, betakun. Papadahannya HP nih kaya lading, mun dipakai gasan nang baik kawa manggawi nang baik, mun dipakai gasan nang jahat kawa jua manggawi nang jahat. Jadi HP nih jangan sampai Manggawi pina kada karuan, apalagi mampanikakan urang. Minum ini haja nak ai, gratis kada bapajak kadada hoaks. Nah, itu hanya bujur. Jadi nang penting tuh jangan sampai HP ini maulah kita jadi pusang nang harus kita maulah jadi nyaman, jadi rami, kada jadi habut. Lebih baik pian baca kisah si Palui haja gin. Atau mun handak mamakai HP jua, pian buka di Google, ujar urang ujar urang tu pian cari kisah kisah bahasa Banjar di situ pian kau belajar gasan meningkatkan ilmu pian walaupun walaupun pian sudah tuha kayai pian jangan terpengaruh bahasa-bahasa orang orang wahini hoax kayai lebih baik pian mandangari berita di TV jua ada Tu Banjar TV, Duta TV, TPRI Banjar. Hem, batambah ilmu ya lo kai. Tuntung sudah kisah ulun. Pasannya, kita harus bijak mamilih barita mana nang palsu, barita mana nang bujur. Jangan sampai kaya kai Ancau salah mamarakan barita, luput. Am, sampai sini kisah ulun salah atawa hilah ulun maminta maaf, mudahan pian samuanya taibur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.